matshwititshwiti a baagi ba motse wa lokaleng go akaretsa le metse e mentsi e e dikonogileng mahikeng a ne a tsenetse moletlo wa malatsi a le mararo wa ngwaga le ngwaga wa tholoikitse mo kgotleng yo o ramotshegare go ne go sena moo ka bayang leoto teng gonne batho e ne le mbu le matlakala bangwe ba utlwilegela ka tlhoko la tsela gore go mo letlogolo gongwe ga bangwe e nnile bomaratahelele se ke moletlo wa bosupa wa tholoikitse o maikaelelo magolo a one e leng go naya motswana tšhono ya go itharabologelwa e leng go tsosolosa le go tseela tlhogong botlhokwa jwa gore gape ene motswana a ikitse a be a itse kwa a tswang teng le kwa a yang teng go dithuto tse dintsi tse di rutiwang le ditiragalo tsa maemo a kwa godimo ka nako ya moletlo o wa tholoikitse tsone di akaretsa ngwao le mekgwa ya go tshela ya motswana go tswa hela ko galowe go tshotse dikgwedi di le mmalwa go baakanyetsa moletlo o e le baithaopi ba kgotla yo o ramotshegare go tswa metseng e gauhi le kgakala ka moso re tlabe ntse re tsweletse bagaetsho re baakanyetsa letsatsi la rona la satertaga re tlabe re ja kaburapeile mosutlhwane dinawa ditampa lenganga le legodu bogobe jaaka o ka akanya dijo tsa setswana ka mokgwa di tsamayang ka teng jang ga re lesegela motlhala fela re segela motlhala gore ba gaetsho lo tle go keteka le rona ga re tlhaole ope ga re tlhaole wa lotsolope fela o le moaforika borwa o le mogaetsho o ka tlatla go keteka ngwao le rona ka moso re tlabe re ja sengwe le makatane go teng mono mo re digwapa tse re di sengwe magodu ano a metompotsi eno e re ditlhadi sengwe le sengwe se o ka akanyang ka sone bagaetso malatsinyana hela pele ga letsatsi legolo la moletlo gareng ga dithulaganyo go ne ga rulaganngwa tse di ntshang bagolo lenyora bosebapa le masenke le tse di tlatsang meno leswe gore batla moletlong ba tle ba je ka mpa tse pedi
ke a peile bojalo jwa setswana ke jwa setso bojalo jo bo monate thata ga ya ka bontse jaana ke tsoga ke tlhotlha ka moso mme ga ke tlhotlhile yana batho ba teng ba bonole ba itumela la ga ne go sena molotlo o se monate mme ga laga ba ka nwa sekale se se bo siela motho wa itumela go nna monate re le bagolo tota bojalo jo jone jo jo jwa bagolo jwa bagolo ba bogologolo jaaka re tsalo re bitlhela e le gore ke bojalo jo bo irwang ke batsadi ba rona ba ba ne ba re itlhalele ba re ruta bojalo jwa setswana re le bana ntse re gola re tshotse go bontsi mo go bone mo monate thata ke bo e reng a setso bo seo mo setsong go sena sepe se se monate monate sa setso bonate sa setso bojalwa jo jwa rona jwa setswanajo jaanong re ipela ka bone ga boseo mo tirong tiro ga nke nna monate
ga ba bua maloba ke ga ba re mosadi wa letagwa mahutsana a matlhotlhapelo setlhogo sa matlabisa ditlo thogo ya morafi le setšhaba tiro tsa mosadi a letagwa a lala bosigo ka yone phafana eno a tsoga phakela ka yone phafana eno ke na le banna banna ke bana re tsore lekgotlha re bua tsa bosimanyana tse e leng gore re di rutilwe ke bone ba bagolo ba tlileng pele ya rona bo tlhogo phutso bone ba moriri o montsho le moriri o mosweu ke bone ba itseng botlhale ba re ithutang re tsaya maele mo go bone ba fetso re lemosa ba re tsa re lefatshe re ditsaletswe ra di golela seke ra re bona tsela e tsena mo sekolong ra tlhoboga ba re bona ba re bona ga le ngwana moshimanyana o tshwanetse o meikesho o tsaya maele mo bone bontate go gole sentle tsa gago di tsamaye sentle re nwa bojwala ba setswana bone bo bo kolomakang le ka moteng bo bo dirang gore bona kgapetsa-kgapetsa o ntshe le metsi a maswa ka tswang a le teng a e leng gore a ntse a tletse mona re ja mogodu a o lebeletse ka mona re ja mateng a kgomo dijo tse di monate tsa setswana dijo tse di monate tsa setswana
Ga e se mokgwa ke molao. Barulaganyi ba moletlo o ba ne ba dirile dithulaganyo le magapha a a harologaneng a puso le ditheo tsa poraefete go tla go aroganya le baagi tshedimosetso ka manaane a bone a thebolelo ya ditirelo tse di tlhokwang ke bone baagi.
Re tshwere moletlo o motona wa tholoikitse o re setseng re le mo kgatong ya ntlha ya one mo tsatsing le la gompieno re simolotse mo mosong ka go amogela baeng botlhe ba ba tswang ko mafelong a a farologaneng mme tota gompieno ne re beile thata mo go leke go tlisa ditirelo mo bathong re nnile le baeng ba ba tswang ko mafapheng a a farologaneng jaaka setheo sa rona sa yunibesithi ba lefapha la temothuo ba victoria hospital le ba bangwe ba sida le bangwe ba ba farologaneng go tla go tlhalosetsa le go tlisa ditiro mo bathong jaaka ga ke buile mme letsatsi leno le le tsamaile sentle thata batho ba e ne le di-government representatives and ba ne ba representa other institution e ne le batho ba ikwetlisitseng sentle tota ga ra ngongorega sepe sa bone ba dirile tiro ya bone ka bonatla ba ne le tlhaloso e e tlhaloganyesegang e e itumeletsweng ke botsadi botlhe bo bo neng bo leganoga ga mmogo le bana ba sekolo se segolwane sa lokaleng le bone ba ne ba ba le fanofa um re gano go tla go fatlholola batho ka melawana e teng ya ga masepala e e le gore keng e dila ka kgang tsa bo matlakala e dila ka kgang tsa mahatshe ebile e dila ka kgang ya di di-animals tse di tlabe di le astrain tse di tsamayang mo mahatsheng a ga masepala tse di tsamayang ko ditoropong um go na le tsamaiso e re nang le yone ko ga masepala e le gore keng e mo tirisong yaanong go re tlile kwa anong go tle go fatlholola batho ka yone kgang eo gompieno re invitile mo gotleng fa go tla go bua le batho ba rona ka gore ba itse ditirelo tsa rona tse re tlisang mo bathong ba rona re thusa batho ba rona baagi ba e le gore ga ba bereke mme ba ba berekang ba sa goleng ba gola madi a sa feteng eight thousand rand ba tla ko go rona ga bana dikgetsi tse tshwanang le go kubiwa ko tirong eh o batla ngwana mme o gana ka ngwana or batla re a patele maintenance wa ngwana o kubile ko ntlong eh kgetsi di tshwanang le bo eh nka- protection order or gbv eh o tshwerwe yalo le yalo re thusa batho ba rona ka kgetsi di tshwanang le tseo e nngwe ya dintlhakgolo tsa moletlo o ke ha go ne go tlile maitisong bosigo pele ga letsatsi legolo a mo gone go neng go le teng botlhogoputswa ba ikgopotsa ka tsa maloba a tlhola bomapimpana le bone ba ne ba sa salela kwa morago ba tlile go anya kitso ka tse di neng di dirwa ka nako e maje a neng a santse a tobetsega ke tshwene ke tshipentswe ke makopa a ke naiwe ke naiwa meleng um kgosi motshegare o fetsa go tsena o setse morago ke kgosi toto northern cape le motsengeng ka mogolokwane le molodi Kgosi Kgolo Soto le delegation ya gago ba gaetsho all the way go tswa ko Northern Cape.
Dumang, dumang, barolong, galu, dumi, galong, kgatlhe.

thuto kgolo mo bosigong jo e ne e le go aroganya kitso ka go lepa dinaledi le go ithuta maina le dinako tsa tsone mo bosigong gape le go ithuta ka ga ngwedi go ne go laleditswe bomankge e leng dirutegi tota tsa nnete mo go tsa saense go tswa mo setheong sa yunibesithi ya bokone bophirima ba ne ba tla ba role diporogwana le didiriswa tse di ba kgontshang gore o ka shebela bongwedi le dinaledi kgakalanyana mo lehihing mme tsone di bidiwa gote ke di-telescope
a re naledi ele ya mariberibe le ba utlwile ba gaetso ba itse um naledi e ba buang ka yone ke naledi ya mariberibe ka sekgowa Ka re ke the song of the overarching star. Re dirile dipatlisiso ka yone ke boetse le bokao ba teng gore gore basadi bagolo ba ne ba opela ka dilo painaledi tse ke di rutilwe ke mosadi mogolo ga re bua ka bole painaledi um ba ba itseng dikwalo um le bo professor medu ba tla go bolelela ba re ke historians tsa science ba re molepadinaledi ke science ya ntlha mo lefatsheng and go ka lebelela basadi bagolo ba rona ka ke ne ke bua kang koko ba ne ba ntse ba itse ka dinaledi go tswa kwa galore bona gore batho bao ke di-scientist kgotsa ke di-astronomer um ka gore ba ne ba lepa dinaledi seng ka di-telescope ba ne ba di lepa ka matlho a bone um Modiaka ga re o lebeletse ana wa gaetsho go ya ka dipadiso tse di dirileng mo Setswaneng eh, ngwedi eh, it's a symbol of a woman ka Setswana o emetse motho wa mme ka lo ka lebelela ngwedi o na le dipaka tse di farologaneng re ka na le o na le di-phases wa fetoga ngwedi so bogologolo basadi bagolo ba ne ba ruta bana ba basetsanyana gore ba kgone go itlhaloganya gore ke batho ba mofuta mang ka gonne go sena dinese tse di ko sepetlele le di-doctor tsa sejalo ba ne ba ruta basetsana ba gore ba kgone go itlhaloganya gore a itse gore ke motho wa mofuta mang trangwe yo a ka mosimilana ne le selo se se botlhokwa mo botshelong ba batswana batswana ne le batho ba neng ba le well organized batswana ne ba itse gore nako ya go lema ke efe nako ya dilo tse di farologaneng ya go tsamaisa mephato ya go isa bana dikolong tsa setswana ba ne ba itse ba ne ba na le nako ba kgona go mejara nako and ba ne ba dirisa dinaledi moedi le letsatsi go dira yalo um ga o ka lemoga ga le ka lemoga magaetso leina le ngwedi le kgwedi di batlile di e ka re ke ke le goko le leng mo sesuthong ngwedi le le ngwe- le kgwedi ke the same word ga ba re ngwe- ngwedi ga ba re kgwedi they could be ba ba kgona go ya ka bone e ka ne e le ngwedi o reka ne le kgwedi and lebaka la gore ngwedi le kgwedi be le so se le sengwe ke gore batswana ba ne ba dirisa ngwedi as eh, go dira calendar ya bone so ba ne ba lebelela jaaka eh, dr motheo a tlhalositse gore ngwedi ya change nako e bona e tletse aka e tletse gompieno nako e bona e kare ke ka sekgwa ba e bitsa christian e le- e le tshesanyane yana nako e bona e le hafo jalo jalo so ba ne ba lepa eh, diphetogo tseo mo ngweding e ba bala malatsi a diphetogo tseo di diragalang ka one and then ba kgona go itse gore eh, bo- bo- botelele ba kgwedi bo bokae so ka ka sekgowa ra itse gore ngwedi e dikologa lehatshe ngwedi e tsa 29 and a half days go dikologa lehatshe 29 and a half days so ga o shebelela go iakantshana gompieno um bo bala malatsi o itlhela gape e be e lebe ga ya ka ene o kry-a twenty nine and half days um tota go loga ne re tse go tlile dilo di le dintsi thata segolobogolo se ke se kgoneng go se lemoga ne ba remeletse thata mo go kgang ya dinaledi naledi gore di mareo a one gore di diraeng di simologana komang di helana komang mme gape se ke se lebogetseng segolobogolo ke gore ba ba university ya northwest be ba tla ka di-telescope tsa bone ba tla gore ke etsa gore gone mme kona le ding go eng go na le eng go iragala eng mo moletlong wa thole ke tse ke ithutile go rutwa ka dinane le gore ngwedi e tlhabela kae le gore o tlhaga kae dumelang barolong ngwana yo o tlhapang ka lebese yo montle yo re a o lebile yana o jele monate ga mmogo le mohumagadi nna ke mokgolo ba gaetsho ke bina pele e tamaga ee ke bina pele e tamaga ke tlalwa mo gara motibedi ka ga tshibeng mme ke mmina tshipi e ntsho Rre ke mminaphiri e thamaga a tlhaga thabantsho e semphiri tshwane ya baloi madikgwa marumo sapale toutou modimo nkwe metsi mogadingwane o molelo o moruti tsamaaonaore hatsi ka nka kwano lo tla go utlwa monate wa gaetso ke heletse
ke ntse ke utlwa thuto se ntse di le gone re dutse mo mollong wa kgotlha. Se sengwe se ke ntseng ke sa se itse ke ntse ke itaya ke re ke itse ngwele, mme jaanong gompieno Professor le Doc ba kgonne go tla ka tseo tsa thekenoloji tseo go tla go re kaela gore re kgona go di atimetsa gaufi le rona, re kgone go bona gore go diragalang. Re kgonne go bona planet-e,

ke wetse mo ka lenyalo ko madiba a makgabane ko lekgarapaneng ga ka ga khibeng ke tswa go gara ngwako letsatsi la rona la gompieno le tsamaile sentle thata ke dumela gore re kgonne go dira se ne re batla go se dira mme ke itumelela thata ga ke bona magosi a rona a ntse ka tsela e ntseng ka teng Ke itumelela thata ga ke bona mo dithutong re na le ba banyenyane ba bagaetsho ba ba itshokileng go itlhelela ka nako e ba reeditse bagolo ba bua, ba reeditse bagolo ba kaelana, ba e tla reng ka moso re seo rotlhe e be le bone bana ba ba ba salang ba re nnyaa mme nna e ne ya re ka ngwaga nngwe ka utlwa bagolo ba re. A ke re bagaetsho? Ke thuto e tshwanetseng gore e ye ko ditsebeng tse di leng maleba go e utlwa. Jaanong ne ke sa rate go senya nako, re na le letsatsi la ka moso le e leng lone tota la the main event le re tla bong re na le baeng ba bangwe ba bantsi ba ba gorogang mme ke re ke tseye tšhono e ke re tla ke leboge Ke leboge boineelo bwa setheo sa rona sa North West University, ba tlhotse ba ntse ba le teng mo diporogrameng tsa letsatsi, ba sa ntse ba na le rona le gone jaanong. Ke leboge botsadi bo bo participatileng mo diporogrameng tsa today go tla go tsena gone yaanong ba ba tlileng maitisong. Ke leboge barulaganyi ba letsatsi la gompieno, ke lebogele baeng ba rona ba ba tswang bokgakala ba tla go itisa le rona ka nako e ba ka ba setse ba ikhutsitse mme ke dire se ka tumelo ya gore go tswa ga re tla kgona go ikhutsa ga re sena go bona tse re di bonang kwa mme re ipakanyetse letsatsi le le tlang ka moso ne ke re ka mogoko wa bagaetsho e re ke seka ka e golola Maroo, ke re a tse di tla diragalang go hitlhelela re kopana ka moso di nelwe ke pula. Pula!
Ga le a gana go goroga letsatsi legolo la moletlo le le neng le phophoma ka ditiragalo tsa maemo a a kwa godimo.

ga twe moeng goroga re je kgorogo ya dikgosi le dikgosana jaaka baeng ba tletlego e ile ya oketsa seriti le boleng jwa moletlo maemo a bosa le one a ne a dumela sentle a amogetse moletlo o le ha gone go kopane dikgosi tse ka ngwao le setso e reng di hetsa go bua di ne se pula go ne go sena matshositse ape ka seo mo loaping kwa setlhoeng sa lenaane la ditiragalo e ne le bodiragatsi jo bo tswilweng diatla le lobebe lwa mmino wa setswana le poko e e reng e re ga o e reeditse o be o itewa ke ditshikare ke magadimana mpe

lona ba tshwara teo tiro ya letsatsi gompieno le e tshwere ka thata nta ke le reng ke re ntshwarang ka thata le boya ka thari a kgama ya tshepa boletso ya kgaoga matlakgomo a kodumalaetse mogatasedi ba tshwana le molelaphofu ya gabo ba le tlhophile ba le itse e ka re ne ba ira ka bomo na ke itse gore ne ba ira eng barolong ba gompieno kana gompieno le tshwere tiro ka tlhamalalo ke raya ka ya re dianywa ka bogagapa borepe bo le teng ditee di tlha di tlhela tlhaloganyo di tlhasetswe ke tlhako a morago mosimanyana mosepiri ke laela gangwe ga ke rwala ditlhako ke a tswa ka tsamaya ke tla bitswa ke kgosing tirediwa le ntlhoeditse
taupedi ra tsamaya motho a le motona pitso e re e utlwileng pitso e a tshwanna go ne go le maleba tsatsi la gompieno nna ke bidiwa hela gote fred man pheto ke mosimana ga gago se balabale motho a ja sa gagwe ga a balabale ke kwana e le rapo thata thobega e mangwe la a ditshipi ke moramogolo wa taola rampata ipata kwa kgari a setšhele selo se ikgarile modibeng se kuetse bo raitse banna ba tshikinya ditlo kgetsi tsa gana ka khunolola moraba ba re mosima o jele kgomo mmakgosi mosima o jele kgomo kgosi O ratwa we. ga re bethe mara batho ba ba iteepata nna ke boloa ke tala ke jela kgobelong ke se kgoyu ratwa rate
ke namane ya tsholo ke ja mogope ke o lala ke motho wa mogogoro wa letso wa ge go gomela ke mmina tshipi fa go le tlala fa go le kgora ke bina tsholo tsholo e e thupana thekeng e reng go utlwa lengolo e tlole go bona lerwele e tlolele godimo tsholo eo e sa lateleng ka motlhala eo e bonang ka bojang go thetekela
melaetsa ya thotloetso e ne ya tswa mo dibuing go ya ka go latelana ga ditilo tsa bone dibui tseo tsa ne tsa bua di sa kgale matheganong ka di ne di tlhatsitswe pelo ke maatla metlo a a neng a le teng mo moletlong o mme mmakgosi motshegare o ne a simolola ka go e tshwara ka ga bogaleng Gompieno re le bogosi, ke tla nopola mathata le mararo ka ntlha ya nako. Gompieno bogosi go na le ke tla re ke tsukatsukano mo gare ga bogosi le tse re di bitsang makhanselara kgotsa local government kgotsa di-local councils. Seo se dirwa ke gore bogologolo pele ga 1993, thata-thata mo metseng selegae, mo dikarolong tse ne e le tsa metse tsa mahatshe a maloba a neng a bidiwa bo Bophuthatswana, Transkei, Ciskei, bo Venda le bo Free State, re a itse gore dipuso tseo di ne di na le magosi. mme magosi ao ne a tsamaisiwa ke melao ya dinagamagae tseo. Melao eo e ne e tlhalosa ka botlalo maikarabelo le tsone ditiro tsa magosi mo metseng ya bone. E rile morago ga melao eo e sena go šutisiwa, Go tsenngwa melao e mentšha morago ga 1994 le 1996 e e neng ya tsaya bogosi kgotsa ya tsaya melao ya dikgosi ya e phimola mme ya tlhama melao e mentšha. Ka go dira yalo dithata tsa magosi di a be di tsewa di neelwa dimasepala. Re ne re re go tla nna botoka mme gompieno go na le bothata. Di bontsi jwa ditiro tse nne di dirwa ke magosi maloba gompieno di dirwa ke dimasepala. Potso ke gore seo se tlogela magosi ha kae? Se tlogela magosi mo patlelong e ntse jalo. Jaanong ha re le metse re ntse jaana re etelelwa pelo ke magosi. Potso e nna gore ditiro tsa bone tsa malatsi le malatsi Di dirwa ke bomang? Gompieno dithata tsa bone di ngotlegile. Dithata di ko ga mmasepala.
Jaaka setheo sa thuto sa Bokone Bophirima, re motlotlo gore re be re laleditswe go tla go keteka le namane tsa tholo gompieno. Kgolagano ya rona jaaka yunibesithi le morahi wa Barolong e tlholegile go tswa ko tshimologong ya rona jaaka yunibesithi. Kana re agile mo Borolong, ka jalo tshimologo le isago ya rona le ya Barolong di tshwaragane. I'm very proud to say that we have joint projects with the community ya mo lekaleng,

Therefore, as the university develops new areas of expertise and programs, we will expand our interactions with uh, uh, Bahi Balukaling and other communities uh, uh, that our university has links with. re tlile ka kwano go tla go etleletsa event e kgotsi motshegare ebile re le motlotlo re le mahikelo ka le municipality ka invitation e le re fileng yone La bohelwa ne ke tlile mo lapeng ke a re tlile go bula tsela e mo morago ka e ne go sena tsela ka kwano e gokaganyang metse ya rona le toropo ya rona now se se botlhokwa ke gore re tlile ka kwano go tla go etleletsa tiro e le go tlotlomatsa kgotsa gape le go etleletsa le ba bangwe gore go ya ko merafeng ya bone e farologaneng le bone ba dire ditiro tse di tshwanang le tse tse di tshwanang le tsa tholo ikitse Tse ding ke gore re preserve-a yang setso sa rona gore se seke sa latlhega. Ha re tsena mo ofising Kgosi Motshegare, re ile ra form-a di-committee tse dintšha mo metseng ya rona. Di-committee tse ding tse di tshwanang le tsa dikolo tsa setso, tse e le goreng boleng kgotsa thuto ya batho ba rona e ne e senyega ka mokgwa o re sa tsamaiseng dilo tsa rona sentle ka teng. Re ile ra formulate-a le di-committee tse dintšha tsa magosi a rona, le gore ha re batla development e diragale mo metseng ya rona, re berekisane le magosi a rona sentle. Ba bang ke ka go reha mahatshe, gore le ditemothuo di tswelele ko pele, tse ding e nne di-development tsa di-infrastructure tse di tshwanang le yone tsela e ke buang ka yone e ka mo morago e. Seo santsana re tlo go tswelela pele re berekisana mmogo le magosi a rona, re berekisana le metse ya rona yotlhe e le goreng e wela under the jurisdiction ya Mahikeng Local Municipality.
Kgosi Gaborone mongaka ke a go bitsa ga ko tle kwano mongaka o tle go ema kgampele o tle go re ema kgampele le botlhale o le eme pele ka lehuku ga ko tle kwano mong a me ke a go bitsa ga ke go emeletse ka dinao mma batho tsatsi la gompieno ke go bitsa ke re ke tla mangole ke go bitsa ke re ke tla mangole dipounama ke a itse ke bitsa motho a le motona thakadui sa bonong motshegare phologolo e phunya kgakala thakadui ka tegetseng mosimeng e phunya go sele o ratwa we ratiwe
Bogosi ga bo kgatlhanong le puso ya batho ka batho. Bogosi bo ke bo itseng ga bo kgatlhanong le puso ya batho ka batho. Ka lebaka le, ga re lebelela ko bogosi bo tswang teng, dikgotla tsone tse tsa rona tse, Ke tsona tse di rutileng merafe ya rona puso ya batho ka batho or democracy. Mo makgotleng one a rona a, ke gone ko re rutang batho gore mafoko a kgotla a mantle otlhe. Mo dikgotleng tsone tse tsa rona tse, ke teng ko re rutang batho gore mmualebe o bua la gagwe gore monalentle a le tswe. Makgotla one a rona ke one a rotloeditseng a ba a ruta batho go tsaya karolo mo mererong ya tswelelopele le ditlhabololo tsa lefatshe ka go farologana. So go pegela ga o bua ka the concept of participatory democracy, the foundation ya participatory democracy is the institution ya bogosi. Mme jaanong Ga re leba jaaka setlhogo se bua se re, ga re ya ko marakanelong re leba goreng gone mme bogosi mo nakong ya gompieko. Re leba eng, dikgwetlho tsa rona ke eng. Beso. Ke bona morafe o tlile, morafe o a rutega, o ithuta ka ngwao, o ithuta ka setso. Morafe wa gago o ka se latlhege kgosi. ke bua yana ke shebile majoro wa sedika gore majoro ka gore tiro e ke ngwaga le ngwaga o tlise di-developmente mo lekaleng majoro wa mafikeng berekang le kgosi kgosi is a visionary kgosi ke kgosi o nang le penelopele kgosi ke kgosi ka morafi a puso e ikamane le kgosi e bereke le kgosi gore kgosi a tlise ditlhabologo mo morafeng a tlise di-development mo morafeng re leboga thata gore e re go na le tiro e tshwana le re na le ngwana tshwana le kgosi Kgol- kgosi motshegare yo ke bonang a dirile motse wa rona wa barolong bo ratshidi a o isitse ko godimo thata re mo leboge thata re leboge ha e re a laleditse magosi ao a se ka a nyatse a bone go tshwanela gore ba tle mo tirong e tshwanang le re tlile ha
go tla go rotloetsa Tiro ya ga Kgosi Motshegare. Tiro e re e tlang mo go yone ngwaga le ngwaga. Tiro e e re bontshitseng thata gore boammaaruri ke gore e botlhokwa, e thuto mo setšhabeng sa rona. Re tlia go tla go raya kgosi, kgosi ya rona, Kgosi Motshegare, re mo raya re re, Kgosi, tshwara thata. Tshwara thata, o tshwaragane le morahi wa gago, o tshwaragane le magosi a ka kwano, o tshwaragane le mongwe le mongwe yo o tlhokang tshegetso ya gago. Ka gore Setswana se re, tau di se nang seboka di siwa ke none e tlhotsa. message ya rona message of support kgosi ya ka ke gore tsweledisa ngwao ya rona e re bonang o e tsweledisa tota mo motseng wa lokaleng e le rona re leng magosi ba re tlang kwano re ka sekeng re palelwe ke go e- go- go- go buela ko ntle hela re re kgosi re ithutile go le gontsi mo tirong tse o di dirang Magosi ba ba tlang kwa kwa ka kwano ga se gore ba na le kitso e e heletseng mme ba re nako le nako ga go na le moletlo o ntseng jaaka o kgotsa kgosi e laiwa, le wena o le kgosi o anya sengwe go tloga mo se se tla beng se diriwa ka nako eo. Kgosi ya gaetsho ke tlogela molaetsa mo setšhabeng sa sa gaetsho mme ke o tlogela mo go wena le mme Mmakgosi. Molaetsa o ke o tlogelang ke goreng Setswana se re sebokolodi sa ga mmathanthanyane se ne sa loma mmathanthanyane monona mme sa boa sa tla go ikgara mo ntlong ya ga mmathanthanyane ke a leboga barolong pula
mme ne ke re ke lo leboge ka mago kwa kalo gore lo be lo rutshologile mokgosi o lo rutshologileng ngwaga le ngwaga tiro e e ka re e ka nna le pharologanya ira pharologanya mo go rone se ka nna tiro hela ngwao ba ga e tshoga e le ipelelo hela e a tshelwa a re e tshele re se ka ra ipelela hela e re batho ba tsenaga ba bone ba re bone rona se ka ba bona ope gape ko ntle ga rona ka maoko a kalo bagaetsho ke lo roletse barwa motshegare molaetsa mogolo o ne wa ntshiwa ke kgosi phenyo motshegare mo amogela baeng yo o neng a bua a sisitse pelo ka boitumelo jwa go bona a tlotlilwe ke dikgosi tse dingwe le batswana ka ene o ne a bua a rothisa keledi e e neng e hologa e iphitlhile e sa tsamaye ka tsela e tlholang e tsamaya ka yone ha e hologela kwa tlase
tholo ikitse Tholo e kitsuitse ke ba bangwe. Tholo. Phenyo. Motshegare. gompieno bangwe nna phelo taka tsa makao le makgarare ba gala phakela ga bagata setlhako bagata ba gatoga mme ga ba somareletse lengwe puleng je kgolo a re go nna ke go beragana berebere ba berekisa a tshipi go somarela se re re kgosi phenyo motshegare a se babedi a se ba beileng pele ka tsaya ka dikoma kongkomi ke a koma ke tlo go emeletsa motho a le motona ke tlo go emeletsa tholo e tona ke raka le segote sa gamaisa tenteng sa e tswang ke ke poa mogotlho e ntlha pedi go epa motswedi wa botshelo bo tswana go tshedisa batshedi kao le motshela kgabo mongama a ko kokomologegela tholo a ko kokomologegela namana a tholo gompieno ke tsisitse masoru go wena kgosi yame gompieno ke bua ke itshisela ke bua ko ba lengwe le morobanyana a ka ko ntiredi o ntlhoeditse

Mongame Kgosi Phenyo motshegare re sale re tlhola re go boka. Re sale re tlhola re boka ditholo gompieno. Tholo di a tlola ka. Gompieno a re tholo e tlola e be e tlola e tsapoga jaaka rumo la segai le tshutswe ke senatla. Ya re gata ga di tsoma namane tsa tholo gompieno ga di bona go letlala dije di bine tshipi di se bine tholo. mina tholo gompieno ke a bona wa nyenya gompieno ke a bona monyo wa go thuntse se ka nanya ntsamanong go rakalela godimo ke ra ka ire tsatsi le tlhaba gompieno la tlhaba ka monyo phogela ire pitso kgolo go tea bitswa gompieno ga te bitswa lokaleng gompieno tsa ka dikomakonkomi ke a koma ka dihosana tsa kgalaletso ke ra ka o le mokokotlo o thata jaaka thito ya tlhare sa morukuru gompieno o biditse putso kgotso lekaleng wa re gompieno re gotle re gotle ka makatlanama le gompieno ba rolong ba eme botlhe gompieno ditšhaba di eme tsotlhe di go dikaganyeditse mongame gompieno ke go phuphothale ge tla nna ke tsisitse masuru go wena ka puo poko morobanyana ka kontira di ontloeditse go a re emeletsa motho o moto kgosi ya me ke a itse gate motswa kgomo ga se lesilo mosimanyana moduba thankgatlha ke tla ke tšhematšhema a ka khudu a mariga mosimanyana moduba thankga ke gorogile ke tsisitse masorugo yana kgosi ya me ke utlwile go tene go te o batla go ntshikela ka ga morago ka gale ga gore sepe o ntshikela hela kana go kwana ke bolwa ke mariga ke nna gare ga dithaba mme ga o ka ntshikela ke tla tla go baya mo go aga tshenyana wa me ka kwano ke raya ke se kopa kgosi ya me ke a kopa gona la hele ke e setseng morago Ke tsisitse masoru go wena kgosi ya me, a ko la atumetse dilo tsa kgosi ka kwano ke ke ka takata ka sa mmamorago. Mosimanyana mosipili ke laela gangwe. Ha ke rwala ditlhako ke a tswa ke a tsamaya kgosi ya me o ka phuthulola mpho ya gago. Mpho ya gago e itswe ke mosimanyana moduba thanka. Ke raya ka ya re di anywa ka bogagapa borepo bo le teng di teye ditlhaa ditlhaa la tlhalogano ka ditlhasitse ke tlhako a morago ntire
ke tsholetse tlhogo ya me ka tlhamalalo ba gaetsong Ke ikobile ke phophoma boitumelo ke lemoge dikgosikgolo tsa merahe e harologaneng tse di leng mo gare ga rona mo letsatsing leno mo dingwageng tse di ntseng di heta ngwaga ke ole wa 2018 Ga re ne re simolola re tlhama selo ke se se re se bitsang Tholoikitse, re ne re kaelwa ke melawana e re busang ya naga. The South African Constitution e rotlhe re itseng gore re e bitsa Act 108 ya 1996 le di government frameworks tse nne di le teng including the current law ya Traditional and Khoisan Leadership Act di kaela bogosi ba gaetsho gore e nngwe ya di-core business tsa rona e nne go nna di-custodian tsa culture and tradition Re ele seo se tlhoko, re se diragatse mo merahing ya rona. Go se diragatsa ke kgwetlho, go sa se diragatse le gone ke kgwetlho. Go se diragatsa go batla ditlabakelo, Mme go sa se diragatse le gone go na le tse dingwe tse di se salang morago. E bile ke a dumela gore molaetsamogolo wa rona le melaetsa yotlhe ya thotloetso e e tlileng ka dibui tsa rona tsa gompieno, bagaetsho, e re diretse molemo, e re diretse thuto e e leng gore go tswa ha ke seikokotlelo sa rona. Go monate ba gaetsho go bona motho a tsoga phakela a batla go nna jaaka lo ntse jaana. Letsatsi le be le pota ko mabeleng a kolobe, batho ba sa tshikinyege ba sa ntse ba letile ka tlhoafalo, go raya gore seo se ba neelang ke seo ba se itumelelang. Mme lo, lo re tiisa moko, Lo re raya lo re, A mogala wa kgomo e se re go utlwa sebodu? Wa kgaoga mo tseleng. Mme ka mantswe a bagaetsho ke re, nna ka tebelelo ya me, Tholoikitse ya ngwaga e, ke dumela gore re dirile se ne re tshwanetse go se dira, ka go ya ka dikeletso tsa dipelo tsa lona. Ekete Modimo o ka re godisa, e kete modimo o ka re etelela pele e kete o ka re katelela mamena otlhe a leng mo pele ga rona tšhaba sa rona sa kitlana ra bona diphola mo go se re se dirang mme ya re le mo komelelong e re leng mo go yone e e re itseng ela gore ngwaga wa motswana o simolola gale ka kgwedi ya september ka dipula Mme re sa ntse re le mo dikomelelong ka nako e, re re, A Modimo, a re nesetseng dipula tsa matlhogonolo. Pula!
Bangwe ba badiragatsi ba ne ba tswa kwa nageng ya Botswana le bone ba tlile go natehisa moletlo ka mantswe a kopelo

mmino one e ne e le wa maemo a kwa godimodimo ka bodiragatsi jo bo neng bo

bontsi jwa batla moletlong ba ne ba gana go boela gae ba ise ba ntshe se se ba kgoreletsang mo dihubeng tsa bone ka moletlo o wa tholoikitse
ke ne ke tlile mo tholoikitse gompieno e ne e le moletlo o monate thata re ithutile go le gontsi ka setso sa rona

a utlwana a nyenya a itumetse o tshwanetse o tle mo ga kgosi motshegare ke selo sa ntlha gore tiragalo e e e tlisa magosi mmogo e ruanya magosi mme ga o batla go bona tsamaiso e e nang le tolamo e senang ditlhakatlhakano e batho ba yona ba dulang ka tidimalo kwa tshimologong go ya kwa bokhutlong ba moletlo eh ke moletlo wa ga kgosi motshegare mme bogolosegolo moletlo o tsenelwa ke batho ba tswa namibia batswana ba le kwa namibia batswana ba le kwa botswana eh go tswa kwa kapa magosi otlhe a porofense ya rona ya bokone boperima e sitana le kwa lesotho tota ke tlile mo moletlong wa kgosi motshegare wa ngwaga le ngwaga moletlo e leng goreng tota ke moletlo o botlhokwa thata mo go rona yaka segosi ke moletlo o botlhokwa thata mo go rona yaka morahi wa gaetsho o busetsang serodumo sa matshelo a batho ba rona mo se tshwanetseng gore se nne teng re jele monate re itumetse re tlhotse ga re keteka mo e leng goreng ke tsaya gore o mongwe le o mongwe na le teng mo moletlong o o itumeletse se se ne se diragala meaparo ya setso mmino wa setso dijo tsa setso um puo ya setso e setswana re lebogile thata re itumetse re ka nna ntse re support-a bogosi jwa rona ka kwano ga mmogo le morafe wa rona gore ba boele mo setsong sa bone tšhaba e sena ngwao ke moka e latlhegileng batswana a gore somarile ngwao ya rona a re somarile ngwao re se ka ra ipela ka dingwao tsa seyeng ra tloga ra ikgobokanyetsa dibetlala tsa dingwao tsa seeng re itebatsa ngwao ya rona e rra fa o le mmoki o rate poko ya gago o e tshware ka matsetseleko fa o le mmini wa setswana o le moopedi wa pina e opele ka matsetseleko o tsentse marapo le mashetlo o tla bona di go isa kutlong tse nne tsotlhe tsa lefatshe modimo le badimo ba gaeno ba go rata ba go sireletse morolo mongwe letsa wa ka mo barolong ke gore a molaotse o se kwa wela hatshe a wele mo dipelong tse di o solofetseng re o alele ditlhaloganyo le dipelo tsa rona gore re tshele e seka ra ja mo letlogela mme re o re tshele ngwao ya rona le ga re e bua gape molaetsa wa me ko barolong ke gore barolong beso itseng gore ga go teng ngwao ngwao go tewa botho ka gore ga o sena botho ga gona se o ka se dirang ngwao ke gore o itse yo mongwe ngwao ke gore o nne le kutlwelo botlhoko mo go yo mongwe ngwao ke gore o tlotle yo mongwe jaaka go ntse go buiwa gore re tlotle dikgosi tsa rona mme ke dumela gore nna hela ke le mmamotshegare gore gore tota re re batho ba re tlotle re le bahumagadi ke gore rona re simolole ka rona re ba bontshe gore ra ba tlotla le bone gore tlotlo ene re ba e neelang e kgone go boela ko go rona Dihatlego tsa boididi jo bo neng bo thologetse moletlo tse di neng di bontsha boitumelo di ne tsa dira gore kgosi phenyo motshegare gone bosigo joo a lale a robetse boroko jwa segosi tota jwa ditoro tse di nang le ponelopele ya matshelo a a tokagetseng a baagi ba motse wa lokaleng Ka e le kgosi Seaparankwe ya re a di huhumela e le go isa marapo go beng gore ba a kokone hela pele ga a thulamela a utlwa lentswe kete le bua le ene le le kgakalanyana le moraa lere morwa kgosi motshegare tiro yone o e dirile morahe wa gago o tsamaile o hodile matswalo